us secret service don suspend six of dia staff becos dem fail to protect donald trump for di assassination attempt last year and at least 15 palestinians don die plus eight small pikin and two women afta israeli strike attack near medical point for deir al-balah na small for today tori be dat na pidgin tori global be dis where foreign tori dey drop for your ear with correct naija pidgin if e dey happun for di world We go dey run am here the way you sabi am. Oya make we enter today gist. No forget to like and subscribe to our channel so that you go dey get correct correct gist for pidgin. US Secret Service don suspend six of their staff because dem fail to protect Donald Trump last year when gunman Matthew Crooks try shoot am for rally wey happen for Butler, Pennsylvania. One bullet even brush Trump ear before dem rush am comot Crooks kill one person for di rally before dem shoot am down. Deputy Director Matt Quinn tell reporters say di attacks na operational failure. Di staff wey dem suspend get punishment wey range from ten to forty-two days leave without pay. Quinn tok say di agency no go just dey sack pipo anyhow but dem don already upgrade security, including beta drones and mobile command posts to avoid repeat. di senate report last year blame poor security and bad communication for di attack say e for no happun if dem secure di rooftop well di attack make di secret service director dat time kimberly shitto resign since den trump don get extra security wey pass wetin presidential candidates normally dey get di shooting still dey cause plenti wahala for di agency as anniversary of di incident

dey risk of spoiling if funding no improve since twenty ten new hiv infections don drop by forty per cent and four point four million children don avoid di virus ova twenty six million lives don dey saved but if money no dey dem say extra six million pipo fit catch hiv and four million fit die of aids before 2029 subsaharan africa still dey suffer pass even though new infections don drop by 56 percent for di region lesotho malawi rwanda and zimbabwe dey try reach 90 percent drop by 2030 compared to 2010 unaids warn say without steady support all dis progress fit waste. One UK parliamentary committee dey ask serious question give US company Boston cost displacement. E also call again for immediate ceasefire for Gaza. Parliament Intelligence and Security Committee don talk say UK dey face rising and unpredictable threat from Iran and government need to do more to stop am. Dem release big report wey check things like Iranian state assassination, kidnap, spying, cyber attacks and di nuclear wahala. Di committee dey worry about how di physical threat to pipo wey dey oppose Iran for UK don sharply increase since twenty twenty two. Chairman Lord Beamish tok say Iran get high appetite for risk and dia intelligence service dey well funded wit plenty skill. Di committee accuse govment say dem dey do crisis management instead of long term plan and dem dey. too focus on nuclear programme forget oda threats dem say iran threat no dey as big as russia or china but e dey wide stubborn and hard to predict di report show say iran don try kill or kidnap at least 15 pipo for uk since 2022 dem dey target dissidents jewish and israeli interests homeland security group tok say na di highest level of physical threat from iran wey uk dey face now but di report tok say iran no see attacks on dissidents or jewish israeli targets as attack on uk but just di way dem dey remove enemies for UK grounds. Prime Minister Sake Starmer and French President Emmanuel Macron dey hold meeting for number 10 to settle deal wey go make dem dey send some migrants wey land UK with some small boats back to France. Starmer talk say both countries agree say the wahala for the channel no fit continue like this while macron tok say dem ready to join hand fight di criminal gangs wey dey run di smugglings di plan na oneinwon iinout agreement as uk dey send migrants go france france go dey send asylum seekers come uk especially if dem get family for britain dem neva confam di deal finish but dem tok say dem fit start wit about fifty migrants each way for di pilot test but di number wey dey cross di channel evri week still dey far higher than dat. Dem don rescue ten crew members but at least three don die after Houthis attack one cargo ship for Red Sea wey come sink, according to European naval mission. Di Liberian-flagged Greek-operated Eternity Sea get twenty-five crew wen e suffer heavy damage and lose power after Houthis fire rocket-propelled grenades from small boats on Monday, na wetin uk marine trade operations tok di attack continue on tuesday as rescue operations begin overnight houthis wey iran dey support tok say dem attack di ship becos e dey go israel and dem carry some crew go safe location us embassy for yemen accuse dem say dem kidnap many of di survivors and call for dia immediate release philippines authorities tok say twenty-one of di crew be dia citizens one russian national wey dey among dem lose leg afta e wound seriously one security firm for greece zapplos release video cities russia neva tok anytin about di latest attack na di tori be dat for today